Kei ōku mana nui uri noa rā te motu tēnā rawa atu koutou. E tangi tahi ana a Te Kupu o Te Uru ana ki me te motu wānui i tēnei wā. E tuku atu ana rā ko te rau o te aroa e rere atu nei ki a koe rā kei taku puʻi kairangi, kei te toki tai mārama e Moana Jackson e. Karanga mai rā koe, he moana rā koe. He moana i rau manaaki ake i ngā waka tāngata i roto i ngā tau tuarea. Ko koe rā tērā i whakapuoho tauatia mai ai i te whatumanawa o te tangata ki mārama pū koia tēnei ko te rangatiratanga Kāoreore. Koia tēnei ko te mana motuhake kei roto i a tātou. Nāu rā tērā i whakapua ō tauā i roto i ngā tau. Te tika o te tangata, oti anō ki tika mai ai tō tātou noho ā-uru i tēnei ao e tū nei tātou. Nō reira, kei te pōkai nui tēnei rā e tangi arorangi atu ana, e maara arorangi atu ana te iwi katoa ki a koe me ngā mahi nui rawa atu, uua rawa atu i mahia mai e koe, ko tō ngākau tērā i whakamarumaru tia ake i a tātou tō iwi Māori, e kore rawa e wareware ake. Tēnei ko koe he muranga ahi e kore nei e wetekia. Ara koia ko koe ko te kakano ana i ruia mai rangi atea e kore ra e mate. Akoa ka mate ko te mate ka ora tonu ko koe me o mahi wairua i mahia mai ai e koe. He wairua o mahi. Ta te mea e rau tiaki ana i te mauri o te kaupapa tangata. Nō reira, ngā rohe arā Taranaki, Wanganui, Ngāti Apa, Ngāwairiki, Rangitāne, tēnei e tuohu nei. Koia tēnei ko ngā reo irirangi e toru a Te Korimako o Taranaki, te reo irirangi o Wanganui tae noa atu rā ki te reo irirangi o Rangitāne e tū ake nei, e ngunguru nei te taipō i te ao, i te pō. E koro e! ki a au te moe. Ko koutou te kāhui mate, te kāhui o ka ukura ki a koutou. Ana, waiho rā mātou ki muri nei i roto i a Murimuri aroha. Ka tiaki e te iwi, koia tērā ko tērā o ngā kaupapa tapu. Ka tiaki au ka mihi ake rā ki a tātou o te āhuatanga ki ngā pūrongo kia wai ake nei. E aha kai taku ringa, e poi kai taku ringa? Kōkiri kōkiri rā taku poe wakamua wakamuri. Ka takotako rā i a Rireātea kia tae atu ai au ki te kāinga o Turiariki ki Pātea. Ki te kāinga oki o ngā tupuna o mua atu i a Turi, ara ki a Taikehu. E hā au i konei? Ko taku kaupapa ki konei, tērā i a tēteʻi o ngā tamāine, uri oki no te Moana-nui-ā-Kiwa, no reira e hononga ki a Kupe. Ā, he whakaaro nui tōna, nō tōna watu manawa. Ko te ūpoko te māunga o te tangata e tapu. Ko ōna uruuru tēnei, ka koaina e tēnei tamāhine, 12 nō Iotepa ake, ana ki te ūnga e noho taimaha ana i te māuiui, arā, i te puku matepukupuku nei. Nō reira, koia rā tērā te ito taketake o te pūrongo te wai ake nei, kāti, kia wai ake rā tātou i te poi i a ia e kōkiri ana. Kei te upoko o tēnei pūrongo tēteʻi tamāʻine e 12 noi o te pakeke, ko Talia Mafeleō tōna ingoa, nō te takiwa o Pātea. Nā roto i tana wānanga ki a ia anō, ka ua te waka aronui, ki tapa i ōna uruuru, ei koʻa, ko i pūtea mō te unga mate pukupuku kia lukīmia, blood cancer. ū tonu mai mō te roanga ake o tēnei pūrongo. E tākiri ana te rau o te ngākau aroā. Um, to raise money for leukemia blood cancer patients. Um, I really wanted a haircut and I thought it'd be a good way to also raise money for a need, for a cause. Kei te takiwā o Pātea tēteʻi tamāʻine. Ko Tālia Mawheleō tōna ingoa. I roto i te wā i ō onu te ruku o ngā wa kāro o Tālia, ki tapa i i ōna ake uruuru mō te kaupapa matepukupuku. Um, I was very proud, you know, and honoured when she when she came to me and said um, she would like to um, do this awesome kaupapa and would I shave my hair, uh, which I had no um, hesitation in saying yes. E ai ki te māmā a Talia a Rosa, ko ngā tai o Wakaiti, po o Kererū ngā rongo i witawita mai, ā, i tautoko pau te kaa a ia ki te tono kia tapa i oki i ōna ake uruuru. We just put it out there on the uh, on Facebook. You know, she's she's um, quite a humble person and, and doesn't like you know like too much attention. So we just put it out there on Facebook and um, we had amazing um, support. Um lovey Luke set up a massaging fundraiser where people came and got massages and all the money was given to help leukaemia blocked patients so that was really cool. I tautoko mātou te whānau ki tōku tuahine um nā te mea he tino ngākau nui um i a ia ki te uh ki tēnei kaupapa um hei kuti tōna makawe um Āe, ā, i tautoko mātou te whānau ki a ia kia koha ō mātou aroha, ō mātou moni, pūtia kia tautoko ngā tāngata e noho māuiui ana. Ko te tokopae tāngata i rui atu i te rauaroa mā roto i ngā koinga pūtea me te rauaroa e pai ai te rere o tēnei kaupapa. I hope

Big thanks to Amanda for cutting our hair for our shave for a cure, please support her salon if you need a hair cut. Thanks to everyone that came to support our girl today and to all our whanau and friends who can't be here with us today, nā mihi. Ko te manako nui a Tālia kia āwinatia tēteʻi e rongo ana i te tai maatanga. Aroha Broughton Pui, Te Reo o te Uru. Ū, ka kī ake, ā, me kī wēnei ai au, ka takoto au ki raro, ā, ka takoto au ki raro, ā, nā, ka āta tuohu atu au ki a koe kei te tamāhine, tēnā koe. Tō whakaaro, āna, kei kō atu i te whakaaro rangatira, kei kō atu. I te mea ko koe tērā i whakaaro ake ki te ūnga e noho taima ana i tēnei wā, e noho māuiui ana i tēnei wā. Ka whakaaro ake rā koe e ha-a, Ea a kei a au ei tuku, na ka aro tonu atu ra koe ki te wa i tapu, tapu o te tangata, ki te maunga ki te upoko. Katai ko o Uruuru tera ka tukuna atu ei koa nui no te ngakau tapatahi. No reira ko o mai me te mahi a to wanau, a ka mutu pea. Ka mutu pea. Nō reira koe ia tēnei a te kupu o te uru e tino whakaaro ake ana ki a koe e tino ki tō whānau wā nui. Ā, wē noa i te iwi e, mauri ora ki a tātou katoa. Wē noa kei roto tonu tātou o Pātea i tēnei wā, ko Turi te ariki o te waka Aotea. Ko Turikano ki a Rongorongo ka puta mai ko tā rāua tama mātāmua ko Tūrangaimua. E koro e Tūrangaimua, kawe atu au ki roto i ngā takiwā o Rangitāne i tēnei wā. Koia tēnei ko Rangitāne, ana e tū ake ana au i roto i te rio o Rangitāne i tēnei wā, e te iwi e, āna e kaupapa kei konei, e auora te kaupapa. Ko te waiora koia tēnā. Anā, e pupū ake ana hei waingano, hei rongoā mō te kaupapa tangata. Nō reira, ko ngā rakotonga auora kū wai ua nui i tēnei wā, nā runga i tērā, ā, me ta uri ake rā tātou, arā, ki te pūrongo. Kua puta te whakatau a te Rōpū Te Mana Hauora Māori, ko te 22 miriona tāra te tahua pūtea ka tukuna e rātou ki te whakapai ake i ngā āhuatanga o te ao Māori ki roto i te pūnaha hauora o Aotearoa. So for us, the announcement was a um, was welcome, and what was even more welcome was the Māori Health Authority's commitment mm.

Your community feels best is for your health and wellbeing. I whakatū mai ai i te rōpū hauora arā ko Mana Whenua Hauora ki te kōkiri i ngā take hauora Māori ki te mahi ngātahi me ngā poari hauora kia pai ake ngā āputa i ngā take hauora a te hunga noho ki Manawatū, Horowhenua, Ōtaki me Tararua. I've been in the role the last six or seven years so.

3 miriona tāra ki ngā take me ngā kaupapa mātauranga Māori, 8 miriona tāra ki te tauawhi i ngā ratonga hauora Māori ki te whanaki haere i ō rātou momo mahi katoa, 5 miriona tāra ki ngā kaupapa Māori e mātai ana te tirohanga ki te iwi Māori whānui, 2 miriona tāra ki te whakarahi ake i ngā ratonga rongoā Māori. What stands out for me, and you'll recall the, the diagram, mm. is that they cover public health,

in our in our communities and in our whānau thinking. Ko te toru ira rua miriona tāra ka tukuna ki te whakaatu mai i tētahi poari iwi Māori i tēnei tau. Māori Health Authority have said to us, kai a koutou. And so that's what, that's our initial thinking about it, is, is about uh, utilising that

to do their mahi is one one thing about this and you'll see in the announcement um, 200k of that will come to our rohe and we're going to work with a service provider whose mahi is about rongoa Māori. Kau tonu ko te mana hauora Māori ki o rātou hononga ki ngā ratonga hauora Māori ki te kōkiri whakamua tēnei tahua pūtea ki ōna wāhi tika i roto i ngā marama tata kei te eke mai i mua noa atu i te 30 o Pipiri. Te Mehemi te reo o te uru. Mauri ora ki a koe e te oa e Te Mahemi i tēnei o ngā kaupapa ā matua nui ake nei. Āna, kua wai rau uruuru, kua wai uruuru. rā tēnei o ngā kaupapa, ngā ratonga auora o tēnei takiwā. Umm, ka tika, ko te uruuru hoki ka rere ai te manu, nā, ki te takiwā, ki te tuku aʻuina, ki te tuku aroa, ki te tuku oe anō i ngā taro nui o te ngākau, ana, kia ora mai ai te iwi Māori. Nō reira, e tino aʻuina rā tēnei, kua tau ake, kua noho mai ko Whakaaronui, Kua noho mai rā ki ngā ratonga ki te wānangaranga, me pēhea rā te tuku. Kei te mārama e a a ngā kaupapa hei tuku, engari kua noho rā i roto i te rau mahara, ā, me te, ā, te kōwiriwiri, ā, ko ea, ā, ēnei rau pīpī tau atu ai, ana, kia pai ai te tū o ngā ware ratonga auora, kia tangatanga ai te tū o ngā ware, e tangatanga ai te tū a o te iwi Māori. Nō he koanga ngākau te kite ake i tēnei ka tu a ua tangata, te mea ko o tātou ratonga auora ka noo, me ki pēnei ka noo ngoikore i ēteʻi wā. Ana, i te mea e kimi ana i ngā rauīmi e kaa ai te tuku te awera, e nui, e puku mai nui hoki tō ngā tāngata e kawe ake ana i te rākau o te ora. E puku mai ana, ā, i te pō, i te ao, ana, ka ruʻi, ka ngenge hoki rātou. Engari ko tēnei rauaʻuina ka noho mai hei tino muringa, hei tino taituarā, ā, kia tutuki mārire ai ko ngā kaupapa kia ora mai ai te kaupapa tangata, ē, kia ora mai ai te kaupapa tangata, ē. Ka noho au ki konei i te riu tonu o Rangitāne, tairoa kei te kimi waka au, a kia tae atu ai au ki roto i te riu o Wanganui. Kāti, me tikina atu au i taku oi i tēnei wā, ka piki ake au ki runga i tēnei waka, ka oia e au ko te ātea. Ana, kei te oi au i te ātea i tēnei wā, kei te aʻu atu rā taku waka ki roto ko ia ki te awa tupua o Wanganui. Tēnei kā tāu. Ka tau rā ki te awa o Tupu o Wanganui, kaua ki te tāone, ka. Engari kei te, kei uta au i tēnei wā. Kei ngā wā i ngā ereere, kei te moʻoao au i tēnei wā. E titiro ake ana tēnei o ngā pūrongo, arā, ki, ki te ūnga e noʻo moʻoao ana, e noʻo ana ki ngā wā i, o uta, ki te awa wanganui nei. Anā, me te titiro atu rā ki te mate urutā me te pātai ake me pēea, arā, e āta tū ki te tautoko i ō tātou whanaunga e noho ana ki uta nei. Anā, kei tēnei runga ngā pūrongo e te whakamāuki hei whakamārama i te pātai, i te whakaaro rānei kua puta i ahau. Kāre e kore kei te ora whaaere te mate ko Iori. Ko atu i te 2200 ngā kēi e noo ana ki Wanganui. Engari, pēia ngā āpori ki te riu pāpara. Ahakoa te noho tāwhiti o ngā āpori ki te awa Wanganui ki te tāone, ko te mahi a Rāmari Beverley Te Uamairangi e whakamōhio atu ki ngā āpori ngā ratonga e wātea ana mā rātou.

Um, those decisions were made earlier on by those uh, marae committees, the, you know, the governance um, trusts, um, in the best interests of the whānau and particularly to help um, shield and protect our, our elderly, our kaumātua. Mō ngā kaipāki i iti, pērā i a Marlene Ranginui, nāna tētehi wā i opuni, kua pākia kinotia Tana pā ki i. I'm only open six months of the of the year and um, I rely on that pūtea to come in, you know, to cover costs. You know, like us all along the river that are doing tourism, we, we need that um, income coming in because the majority of us do work six months of the year. Mai Pungarehu ki Pipiriki, koinei ngā āpori e tautoko i ana e te rōpū.

you know, right away from town. I te mutunga i o, ko te āngaitanga nui mō te rōpū TCLT, ko te auoratanga me te aumarutanga o ngā āpori o te riu pāpara. People don't always know how to ask for help or what questions to ask. So um, if there has been a positive case in their household, it's like, okay, what's

Eruere Rerukura, Te Reo o te Uru. Ooh, tēnā rawa atu koutou. E te ranga tupua, e raranga nei i ngā tupua. Ana ko ngā tupu o ea, ko ngā tupua o roto ana mai o te ngākau tapatahi o te tangata. Ki te a, Otiia anō, ki te tū a i pou mō ō tātou wanaunga kaiuta nei ki te awa o Wanganui, āna, te ūnga kai pāngia, kū pāngia rānei e te mate kōwiori, āna, e tuku whakamārama ana me pēea te āta noho Ki te tiaki e a au ngā rongoā, ā, e a au hoki ngā uara i tika ai wai i te wā kei a koe tēnei o ngā māuiui, ā, me te tautiaki hoki i tērā wāhanga ki ngā pākihi. Āna, kei te awa tupu a Wanganui nei e te iwi, he nui ngā pākihi. Naku kōrero au ki ētahi o ngā whanaunga nei, ā, nō ko tā rātou mai ki au e uaua, ā, e wāuaua tēnei.

a tonu o te inengaro i te ao i te pō. Nō reira ko tēnei mahi e mahingia ana i roto i te awa, ana te toro i ngā whānau, te waea atu ki ngā whānau, arā, ana e whakaaro rangatira ake nei, ana koia tēnei ko te awa, ā, me ōna uri, are e Wai whakaaro ana, e tuku aroha ake ana, e tae ā-tinana ana i ētehi wā ki te āta tū tautoko hei pou, hei toka tū mō ngā whānau. Ka pai rawa atu tēnei o ngā pūrongo, heoti anō ka tika hoki ki tuku atu au i tōku rauaroa, te rauaroa o te kupu o te uru ki a koutou e te whānau. Ko te kupu o te uru tēnei e tātou mā, anei rere atu nei, e tuku nei, e whakarāpopoto ake nei, e tāpiri ake nei ngā kōrero ki ngā pūrongo o Te Reo Te Uru o tēnei wiki. Kei roto au i ngā wai tonu o Te Awa Tupua, e mākūkūngia ana au e ngā wai i tēnei wā. Tērā ia tētehi tupuna o Te Awa Tupua ko tōna ingoa ko Tamakeʻu. Ko Tamakeʻu ka moe ki a Ruaka, Otiia anō ka puta mai ko ngā mauri tiaki o te awa o konei o Whanganui, koia tēnā kei uta rawa kei roto o Taumaru nui, arā tērā takiwā ana ko tō tātou kuia ko Ine Ngākau, ana kei ngā taha waenga o te awa ko Tamāupoko tae noa atu rā ana ki te puaa o te awa o Whanganui me ērā roenga Ko Tūpoʻo, koinei ngā tamariki a Tamakeʻu, a Rawakoruaka. Ko te tupuna nei a Tamakeʻu i eke mai i te tupuna o te waka Tainui, a Woketeti ōna kāwai, i eke mai i te waka i a Tainui, ko te tupuna o reira ko Raukawa. Nō reira, nā runga i tērā, ā, me piki anō au ki te awa o Wanganui, mā runga i taku waka, ka oia te moana wā ia, wā ia, ana ka puta atu ki Waʻomoana ki a. Ahu atu au ki te riu o te rohe o Ngāti Raukawa, te au o te tonga. Ā, kei konei au, kei te, ā, Ngāti Rau, Ngāti Raukawa, te au o te tonga. Ā, wēnā, e āa te take kei konei au i te mea e pūrongo kei konei. Ā, nā, ko tēnei o ngā pūrongo e tātou mā, ā, nā, mō tētehi ope tino, ā, kaha nei te mahi, ā, mahi wai ua mō te iwi Māori, Koia ko ngā wātene Māori. Nō reira kei te wai tēnei pūrongo i ngā kawanga me ngā mahi matua nui a te ope wātene Māori. Anei te pūrongo. I tīmata ia i tana hīkoi me ngā wātene Māori tōna rua tekau tau ki muri, ā, ināianei e whakahaerehia ana e Jordan Winiata i te kāhui wātene Māori ki Raukawa. Me te aha, hei tāna i whakatō te kākano ki roto i a ia, i a ia e nohinohi ana. I tipu au i roto i ki ngā āhuatanga a te wātene Māori ki te au ana hoki ngā wātene ki runga i ngā marae i roto i ngā hui nui, ā, i tupu anō au i roto i ngā hui Māori, ā, i kite au tērā āhuatanga o te aroha ki te tangata, tērā o ngā tahataha katoa, ā, o ngā whakaritenga, ngā whakahaeretanga, ā, Kia tiaki, kia manaaki te hunga ka haramai ki ngā tini kaupapa, kia ū tonu ana hoki ngā tikanga kua whakarite, ahakoa kei runga te marae, ahakoa kei roto i te hāpori. Kua mōhio whānuitia ngā wātene Māori mō ō rātou mahi i roto i ngā hapori. He kanohi kitea kei waenganui i ngā hāpori, ngā iwi hapū marae katoa. Kāre te kanohi a te wātene he kanohi manuhiri. Me kī, he kanohi kitea i te ao i te pō, kai roto i ngā hāpori, kai waenganui i te rawakore, te pohara, So we do a lot of kai packages, just if they need to talk to somebody they can ring us too, we do deliveries, They have no transport. We also go around checking if people are safe in the community. Koni atu i te toru tekau tau ēnei pēperekau e hoe ana i te waka wātene Māori. He ratonga kua āhei i a rāua te manaaki i te pani, te pouaru me te rawakore. Sometimes I put wardens before my job because I loved the wardens, they looked after me and my wife. He tino mahi miharo tenei ki mua i te hunga. Ā, tutū ki raro i te mana o te wātene Māori o Raukawa, ā, te whakaatu mai, ā, i te aroha ki te tangata. He poipoi hoki ana ēnei kauheke i ngā whakareanga o ngā wātene Māori e pai ai te kawe tonu i te ōhākī ki anamata. What I learnt, I pass it on to the next one and then they pass it to the next one from on so that we can get more wardens to come, or more people to come on to be a warden. Kua āhua 60 tau i noho nei ngā wātene Māori hai kaupapa Māori ā puta noa i te motu. Nā reira he waimarie kai konei tonu e tihi o ngā kaumātua noa ērā o ngā tau kia ārahi i ēnei o ngā pērā i ahau anō hoki, ō tātou whakatipuranga ki roto i te kaupapa, ā, kia kore e ngaro te nako o te kaupapa, kia kore, ā, kia kore e wareware, ā, te whakapapa me ngā mātauranga, ā, me te wairua. tae noa atu ki te mana o te wātene. Ko Rongopai Simon te tāmanga o te ope wātene, he 15 ōna tau. Well I was inspired by everything that everyone does here especially looking after our community. Kai te rawe te apopo. Mātua, arā, ka koke tonu ēnei wātene Māori i ngā mahi kei mua i te aroaro, hei painga mō ngā iwi rapa noa te rohe, waihoki te hapori. Regan Paranihi te reo o te uru. Oh, tēnā koutou e te Rōpū ā Wātene Māori. Ā, māku e kī ake i konei, ā, ā koutou mahi he mutunga kore. E ia kē ngā uiuinga, e ia kē ngā kaupapa ā-motu, e ia kē ā ēnei ā kaupapa kua tae ake rā koutou. Ehara i te mea ko ngā uiuinga anake, ā, ko ngā mahi i roto i te āpori. Ka karanga te āpori, ka karanga ngā apu, ngā iwi, ka tae ake rā koutou. Ā, i ngā uiuinga iti, otiia anō kei reira koutou e tuku nei i roto i tā koutou waka tauki kōrero, ko Te Arawa. Āna, e tika tonu tērā. Ko koutou tētehi ope kua roa nei, e āere ana ai a a, ai, ai taituarā mō tātou nei kaupapa puta noa, puta noa. Ā, i tērā wiki kite atu au i ētehi o koutou e tū ana i te taha o ngā uarahi, āna, e arahi ana i ngā waka, ā, i roto i ngā tau kua kite au i a koutou, ā, o tātou rā, i a koutou i roto i ngā kaupapa, ā, ngā uiuinga, ā, ngā take tiriti, ā, ngā uunga, ā, me ēnei o ngā kaupapa puta noa, puta noa. Ā, me te mea nei, ā, kei ngā rohe katoa koutou e wātene Māori mā, taku pai ki tēnei pūrongo e tātou mā, ka tika, ā, ki kōrerotia a wātene Māori mā. Ka tika kia puta mai he pūrongo mō, mō koutou. Ana, i te mea ko koutou e ari te mea mai te iwa ki te, ki te wā a, a koutou mai, engari kei ngā, kei te ata tū, ā, kei te ata hāpara, ā, kei te tōnuitanga o te pō, ā, ā koutou mahi tae noa ki ngā wāwāanga o te awatea, ko koutou kei reira mō te iwi Māori. mō ngā iwi o ō koutou nei takiwā. Nō reira, Jordan, ā koutou, ā koutou ko tō, ko tō ope, auē nō, kei konei rā e whakamīaro atu nei, kei konei rā e tuku ake ana i ngā whakaaro nui ki a koutou. Ana, wā tēnei Māori, Manatū, Manao rā, tū mai te wātene Māori ki te whai ao, ki te ao marama. Wēno rā e tātou mā, koia, koia ko ngā pūrongo e wā, kua puta ake nei ki a koutou. Nō ngā takiwā o te roe, o te kupu o te uru me te reo o te uru, koia tērā taranaki, Koia tērā Whanganui, Ngāti Apa, ā, ngā Waiariki tae noa atu rā, ana ki roto i te takiwā o Rangitāne, ā, bueno, me te hūnuku anō ki roto o Raukawa. Nō reira ngā rohe me ngā waka e rerekē ahakoa ēnei rohe āua pātata anō, e waka tupuna anō kei reira, e iwi anō kei roto i ēnei takiwā. Nō reira koia tēnei ko te kupu o te uru me te reo o te uru tonu, Ana e wātoro ake ana ngā manu pīoriori i te kupu i te kōrero ki ngā wāhi katoa. Aue nō, ku tata tonu ki te wā ka eke ai au mō tēnei wiki, oti anō, ko te kupu o te uru tēnei. E mihi maio atu ana ki a koutou katoa, ka hoki anō rā ngā whakaaro ki tō tātou pou rangatira ki a Moana Jackson. Heoi anō rā, kei te moana te nui o ngā whakaaro ki a koe. Kei te moana te ōunu o ngā mihi mutunga kore ki a koe, e pā e, e pā e. Oti anō e te iwi ki a koutou e te iwi o Te Māngai Pāho, tēnā hoki koutou. Tēnā koutou e Te Māngai Pāho e rauawiawi nei i tēnei o ngā kaupapa, ēnei o ngā hōtaka, ana kia pūareare atu ai ko ōna ua ki ngā tōpito ki te waiao ki Te Amara. Te māngai pā o tēnā koutou, otiia anō e te iwi e, koia tēnei ka eke au mō tēnei wā, Rauru Broughton tēnei, te kupu o te uru e tū ana. Nā runga i tērā, kia tau tonu ngā manaakitanga ki a koutou katoa, nā roto ana mai i tēnei wā o te mate kōuiuri. Ki runga, ki raro, ki waho ki roto, rire, rire au,